Ki te pātai mai te tangata, e hia katoa ngā wiki reo Māori i te tau, ka mea atu au, 52 ngā wiki kōrero Māori. Engari kotahi te wiki, ā, kua whakamanahia hei wiki ōkawa mō tō tātou reo. Nō reira ko tēnei te tohu e whakanui ana i tēnā āhuatanga. Ko te kaitautoko ko Whakaata Māori. Nā whai anō, he karanga tēnei ki a Jamie Tuta, te heamana o Whakaata Māori kia haramai ki te tuku atu i tēnei tohu. Anei ngā kaiwhiringa whāiti. Te Tāhuhu o te Mātauranga I tēnei tau i whakanuia, i tautokona Te Wiki o te Reo Māori e te Tari Matua o Te Tāhuhu o te Mātauranga me ōna tari ā-rohe mā roto i ētahi kaupapa hou rerekē nei. Koia ēnei ko ngā tohu ingoa reorua i ngā tari, ko ngā karakia, mihimihi anō hoki, tae atu ki ngā rauemi 166 mano i taea, I whakaputaina anō hoki ki ngā kura. Rererangi Aotearoa. Ko Te Ara Nui tētahi rōpū kaimahi o roto o Rererangi Aotearoa, kua 18 marama e mahi tahi ana, tokowhitu i te tīmatanga, kua 140 ōna tāngata i tēnei wā. Kua whakapakaritia e Te Ara Nui ōna tāngata ki te whakahaere i ngā pōhiri, i ngā waiata, haka anō, tae atu ki te kōrero pakiwaitara, ka mutu ko te whakamahi i te reo. Heoi, ki te heipū tētahi wā e āhei ai a Te Ara Nui ki te whakapuaki i ēnei tūāhuatanga ki te ao, ka rite, pērā i tā rātou haka ki te kapa Ōpango inā tata nei, tū ana ko te 93 rawa ngā kaimahi ki te haka. Te Whare Wānanga o Aotearoa, Mahuru Māori. I tīmata a Mahuru Māori i te tau 2014, i runga i te hiahia o Paraone Groen kia mōhiotia ai, ka pau katoa rānei te marama o Mahuru i a ia, te whakawhitiwhiti kōrero i te reo Māori, ahakoa te horopaki, ahakoa ki hea. Ka aro nui a Mahuru Māori ki te hunga matatau ki te reo, Engari ka akiaki anō hoki te hunga iti nei te reo ki te whakanui atu i ā rātou kupu hai kōrero. Ka mutu kua noho mai ko Mahuru Māori hai wā nui i te maramataka reo Māori mō te tau, ā, kua 4,700 e 32 ngā tāngata kua rēhita atu, e 25 ōrau te pikinga ake i ērā o te tau ka hipa nei. Tēnā koe tuahine. Tata tonu au ka kī kua whai tinana hou a Jamie Tuta. Engari pirangi au ki te kī kua whai tinana hou hoki tētahi atu mema o te poari. Te Māori o tēnā whakahīhī, nē. Ā, nōku tonu te hōnore ki te tuku i tēnei taonga. Ā, mā mātou o Whakaata Māori, tētahi tangata i haka mō Whakaata Māori i ōna wā, ā, nōku te hōnore ki te tuku i tēnei taonga mā mātou, ā, māku hoa o te poari kei konei, mā Reuben rāua ko Whetu, ā, mā ngā kaimahi, ā, me tō mātou heamana, a Jamie Tuta, ā, engaro nei i tēnei pō nā runga anō i te āhuatanga ki a Aituā. Ā, nō reira ngā manaakitanga ki a ia me tēnā kaupapa. Ko te kaiwhiwhi i tēnei tohu whakanui i te rōpū whakatairanga i Te Wiki o te Reo Māori e whakawhiwhi ātu ana ki a Rererangi Aotearoa e New Zealand.
Tui a Te Rangi e tū iho nei, tui a Te Papa e takoto nei, tui a Te Kainga o tēnei kaupapa, ko here nei a tātou i tēnei pō, Ā, tēnā tātou katoa. Aue rā, e weriweri ana tēnei ki te tū ki muri i a koutou, ā, koutou, ā, ngā whītiki o te kī, ā, koutou, ā, ngā mātanga reo, ā, nei rā mātou e, e, e tuohu nei ki muri i a koutou i tēnei rā, ā, i tēnei pō, ā, tēnei mātou te whānau o Araraurangi, ā, E mihi ana ki a koutou katoa, anō hoki i tēnei mātau e tū ana ki te tino tautoko i te kaupapa o Mahuru Māori. A tērā tau e heke mai nei, kei konei mātau e o ara raurangi e whakamanahia e tēnā kaupapa. Nā reira ki a koutou rā te wānanga o Aotearoa, tēnei mātau e tū ana nei ki te tautoko i a koutou mō tērā kaupapa nui whakahirahira. Nei rā mātau te whānau o ara raurangi E mihi ana ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, kāti rā, tēnā hoki tātou katoa.